A ke dumedise bakgatlha ka kakaretso, bakgatlha ba kgosi kgafela kgafela. Nna ke le kwa nkwana la gadimana ntweng, ke ja kgomo go le tlhoka kgomo le ja motho, ke a ntse letsele la tau ya maselepoko. Ke tsalolwa mo sanfanteng mo, ke mo tlase ga boeteledipele ba kgosana maname. mo malobeng ke bone mo maranyaneng go na le mme mongwe o re bitsa di-cronis tsa maname ne ke batla gore ke ke ke ke ke tantabele mokganni wena mme ko wena o kwanleng ga o na maitseo ga o na tlotlo le seng ka go apela o robelwa ke tšhelete ya rona e le e gopelang ke yona e irang gore o re bolelele makgakga o a buang gago ga ise go utlwe gope ntate bogope o ne a tlotla bogosi mara lona le ikgethetse gore le nne ditsotsi tse di senyetsang bakgatlha e be le bolele batho ba ba buang nnete gore ke di-cronist tsa manang yaanong e re ke go bolelela o batle motho wena mme piso wa ka tsayang seipona se ba fo pela gago then a go gakolole gore wena o ntse bjang wena o bolwetse bo bo sa feleng kgale bolwetse bo bo sa feleng wena o ko o iphe maitseo ke gakologela mafoko a ga ntate bogope ga re batho ba tshwanetse ba ithute ka ditiragalo tse di diragetseng ge go bewa monnao nyalala a dimiwa baki ya bogosi mara ga a ka moutlwa eh, monnao tlogela mokgwa wa lonao wa go ruga tšhelete ya rona e be e le e leetse gore le re tlhoke le tlotlo mo rona le itebale rona ra sotlega bana ba rona ba sotlega mmaenekio ga ba emisiwa ka ntlha ya gore ba di-investors di rile ga re samaye o emisitswe ka ntlha ya office e le occupileng eo illegal o bua gore rona ro occupya gbets illegal e le lona le magolo le tletseng ka ofisi ya momleng lebaka le legolo kagiso o tša 99 million ya mojalafo mme go tswile dikatlanegiso tsa gore kagiso a tshwarwe must be arrested batoi o re arrest is imminent ge ke bua ka sejatlhang mara there is no arrest wena office ya, ya, ya, ya copta le itse dilo tse tsotlhe tse tse e leng gore ka tshwanno ke be le kgaramotsele office ya premium ga le dire sepe ga se re ga re lemoge gore um kgetse tsa rona tsa tšhelete ya rona ya makgatlha

wena nyalala o bala daniel 11 verse 21 o tlotlo o utlwa gore ya re ge e le gore o modumedi mokeresete e bua ka wena temana eo nako ya gago e fitlhile nyalala ga re sa ga re go tlotle nyalala ka ka nako a ge o bewa ke kgosi lentswe ke ile ka bua kgankana kgosi lentswe ga a itse gore o beile mang mo o beile tsotsi o megabaru o dilo tse tsotlhetse ga ke itse gore a watlo le sedimo sa gago se go phatlhaletse nyalala ga o sana badimo ba go phatlhaletse ba tsamaile nyalala seporofeto sa ka se ntha se re wena badimo ba gago ba tsamaile ga o sana badimo a ke re lona baona ba botlhe le swabisitse ntate bogope kwa robetseng te le mma bogopa ka tiro e le etsa particularly wena nyalala go dilo tse dintsi tse re ka di buang tse wena o di etsang o tsere batho ba ba tswang koo o ba katetse ko diofising mo ka gore bona ba itebeletse go tlo go pera fela le ba rona ge re tlhaga ko hammanscram re ne re ngala gore ga gona kgosi ya mosadi gone bano letla le re beela mosadi ya mesesenyana mo sanfante la re ke kgosana ya rona ko re ka mokgo le irang botsolo le irang bakgatlha ka teng ene ga e kitla e nna teng le ene ka gore o rata dilo ga a tshabe dilo a ba re dikgosa ga a kgosana ya ka mmamarena ee ebile you never o nna kgosana o tshwana le eno a go beile o ba re nyalalo ga se kgosi ya me nyalala ga se kgosi o adimile badi ya kopala ka yone gore a e rolele ko mongano ko kgosi kgapelakgapela kgosi ya rona ke kgafelakgafela ga go no mongwe le geng ke go bolelela gore le geng ka swa wena ga o ya go penyela le you go nowe le batho ba gago ke mebaene o rafa mebaene wa itša ya o batlotsa ba kgatlha nyala la o tsaya lefatshe la lona o lefa mazulu maxosa merafi yotlhe le ka moso lona ge le ntse le sa tsoge la ema lona bana ba sekgatlha le tla nkgopola ka kganyediwa bo tsa lefatshe lo lotlhe le la lona ka gore ba tlotla fa ba tsame ba ene ena ba tsame ba ene e ba itlhomela kgosi ya bona ba kgatlha lenyelela go sa tlhogona le botogo teng mokgatlha jaanong lona bana ba le leng bannye di-graduate ba le tswang sekolong ba ba tlhokang tiro le le bana emang ka maoto le kopaneng le tleng foo maname re tlo ntsha date ya gore tshwanetse ro ntsha batho ba le ko kgotleng kwa we need you lona basha ga rolwa mogwanto o tlo nna mo molaong ge re ya kwa ka date e tlo e ntshang gore e tlo nna teng le le utlwelele rremaname ge date eo yo tla o tlo ya ko ko bakgatla eh, fm o ya ko diradio a ya ko afte a le tlhalosetsa gore date ke e leng le mogwanto o gore o tshwanetse o tsene ro batla dikgitsa official e tshwere dinotlolo tsa bokamoso ba lona le mebereko le dibasari dilo tsotlhe tse officer e tshwere dilo tseo lona le ntse fa gatsheng wake up gentlemen ladies and gentlemen le lwa le bokamoso ba lona rona la re bona re godile re ka seka ra tlo le lwela lona le ntse fa gatsheng le le batho le utlwelela maakanyala la lakela emang ka dinao banaka emang ka dinao bokamoso ke ba lona le ba bana bana ba lona le ba bana ba lona le bana bana ba lona yani emang ka dinao na ga ke na kgosi e go teng ya lalapila ga eyo over my dead body go na le seo se se ntletseng dimpa ge kgosi eh, eh, ramono lentswe kana ga e sa tlhole le kgosi se ke la lebala O sutisitswe ka mekgwa ya gagwe e tshwanang le ya nyalana. Ga a tswa a bewa mo setinong a adima baki ya bogosi kwa mmammitwa ne re itumetse re re ka gongwe o farologana le nyalala ka mekgwa kante le ene o tlisitse mpa morakeng e re sa e, mo tlhaloganye mme fa a tla le lentswe le lengwe motho a mpolelelang tsa re le kry-ile mathata a tlhaga kwa motswana ka be ke re o a fofekante motho o bolela nnete ka motlhoboga ga a bua ka masimo a rona a re se kebe la re leungwelwa ne ntse la ya tlogetse a nna re go tlogetse koloi ya gago e le mo tlase a setlhare molo o sa e kene ka baka la maemo a bosa a go tlhoka tšhelete ya go lebaka le le tona le masimo a la tlogediseng ka ke ka baka la phumanego go tlhoka tšhelete ya go lema ditrekere trekere ya tura go lema le dieldino di go tlhoka dipula tse nne di sane a se gore ga re a rate masimo a ka gore o na ene a naganne gore o saena gore ke ene director ya ko bagabiki gore a tlatse dimpa le ditsala tsa gago a ba re mara seke la nagana gore lona batho ba masimo a go bakabedi lo tlo ungwela ga ke itse gore o ne o akantse sentle na rera mono lentswe ne ke go rata marano ke go kgotse ke lemogile gore ga o na nnete ene so se ke se ratang kgosi kgafela-kgafela o le lemogile gore a tlhware kgosi e busa ka borangwane go tlhaga kwa tsela tsa lona ga di ya nna pila o berekile ga a tsere kgosi matshego le itsibolo la gagwe a mma kgosi ya rona kwa mmamme o botsale tsone a ka sere dilo tse le di dirang o itlhaile monwana rrela mono lentle lebala ka gore o gapeletse gore o nne kgosi ya rona ga re sa go baka ditiro tsa gago di editse gore bakgatlha ba go kgore ke felela foo ke a leboga
Dumela Makgatla, yo o buang fa ke Moatshe Mabula go tswa mo motseng wa Sanfontein ka fa tlase ga Kgosana Maname. Nna ke tlo bua thata ka botlhoka tiro le nepo e e buang ka fo go se ka fo molao legal mining re tse re le ko motseng mo o bidiwang ramasedi ba ne ba bitse kgosana manabe mme ra mopata go ya teng go utlwa gore e ka ba sesosa ke eng e le ga ba lla ka tiragalo e e diragalang ka kwa, go epiwa khrome mme e se ka fa molaong mme go sena kgalemelo epe e e tsewang e le kwa mmapereko mongwe le mongwe a itirela ka mokgwa a ratang ka teng. ke nnete re fitlhile ra tsena kwa teng ga re fitlha ba fitlha ba begela kgosana ya rona manana ka mokgwa wa go utlwisa botlhoko ka teng ka tiragalo e e diragalang ka kwa le ka ntlha ya setlhogo se se diragalang ka diruiwa tsa bona tseo di fedileng di fetswa ke matlhopi bašwa ba lla gore ga ba dire mme go na le moepo mo lefatsheng la bona go se ope o benefitang e le moagi wa motse wa lesedi ga mmogo le nna gerala Batho ba rafa madi ba tsenya ka dikgwetlha tsa bona, mongwe le mongwe a itirela ka mokgwa a ratang. Yana ba gaetsho go utlwisa botlhoko. Maabane mo TV ne ba bua gore botlhoka tiro mo Northwest is 32,9 percent. o godile go feta diporofense tse tsotlhe tse tse di mo south africa tse mme motse wa sekgatlha e le o mongwe wa metse e e humileng thata ka diminerala tseo di rafiwang ke bo e seng mang ba dira ka fo ba ratang ka teng ka dilo tse ba kgatlhang ba bona go sena ope o e leng gore a ka kgona a ka ba thibela go dira tse ba di dirang ba itirela fela mme ba letlwa ke batho ba ba itirang gore ke baeteledipele mme ba lebeletse dithuto tsa sekgatlha ba sa lebelela bakgatlha yaanong bašwa tsogang ka dinao le emelele le lwale ditsa lona motswana a re eh, mmoka eh, phofu wa gabo ga nka a swa lentswe senyeme mmoko emelelana le seke ra re tlhola ntse re bua mme ga gona sepe se se diragalang itireleng le emeng ka maoto le bontsheng gore le lwela se e leng sa lona gore le tletle se le tswele mosola ka moso ka gore ga le a nna fela ga le riana ntse le gola jaanong le tshwanetse le dire motlhala le mo ba batlang ko morago wa lona ba tlatle ba tsene motlhala lona morago ba bone gore le ba buletse tsela ya go bontsha gore go iwa kae ga le ka nna fela la simolola la raya kwa ke bo e seng mang ba le reka ka dipiri gore le kgone go senyetsa batho go itshenyetsa le go senya nnete ko e leng ko teng le itiela na ka gore la onala dilo tse ba di di rekelang tse di a le onatsa Ka bosigo tlabe le nna batsadi ba le tlabe le sena le se le batsadi le sena boikarabelo bope mo setšhabeng. Yaanong itseng ko nnete e leng te le e batlisise le seka la kgatlha bo e seng mang le dire dilo tse di siameng tse e leng gore ka bosigo di tsoge di le aga le nna batsadi ba ba nang le maikarabelo ka moso emelela le phuthane metse yotlhe ena le tleng fa rre maname a ka se ka le tuma ka information o tshware information e nngwe le nngwe e o batlang go itse ka sekgatlha e tle o tsogeng le go tswala mosola e go bontsha ko nnete e leng teng mme ka bosigo tlo o kgona go itse gore na re boammaaruri bofokang Jalo le ntse fela le utlwa ka ditsebe bo seng mang ba le bolela dilo tse e seng tsone, tse di senang nnete, mme nnete ntse e le teng. Jaanong ga le ka emelela, le tlo bona sengwe le sengwe sa lona se siamang, le tlo kgona go bona ditiro gore re lwantsheng puso e e seng yone e leng teng gone jaanong. mme ga gona gore maname a ka a ka lwa ntwa e ne a nang nosi o batla bathusi lona bašwa nna sentse re e le gore dingwaga di re potile ka fa mosing yaanong re re fa gore re leke gore le tsibose lona ba sentse le na le thata e e leng gore e ka le tsweletsa pele ya le ungwela le la tla ya ungwela le bana ba lona dira motheo foundation e ka sekanya thuba kope yaanong ga le ka emelela ka dinao jaaka le ema dikgopakgopane yo dikgongwanegongwana tseo di batlang mebereko mme le bone go sa tsong go senang ko e tswang le mmele naganang ka mokgwa o mongwe le boeleng ko morago le batle mokgwa o e leng gore le ka o dirisa o ka le tsweletsang pele Sekgatla se humile ka sengwe le sengwe, diminerale ke tse dintsi, difeme ke tse ga di bulwe, mme le a bona gore ba ga e tshwentse le gola tsatsi le letsatsi le a tswa la gola. Re ne re le ka kwa Ramasedimabane, selelo sa basha ke se se se se se ko godimo thata. Mme se se kgatlhang, basha ba teng ba a tshwaragana e bile ba itse go nnete e leng teng. Ba ya kwa lekgotleng le le la nnete go lwantsha mokgwa o e seng wa nnete. Jaana le lona ga le ka tsoga la la tla la la la atumela Rre Molema a le sedimosetsa a le fatlhosa gore le bulege matlho le ka bosigo le kgona go ikitse gore bo mang. Emelelang makgatlha le lona basha, lwelang ditsa lona. Ke se kgosikgolo e se ratang, ka gore go a fa re a kotelwa fa gore nnete e se ka ya tlhagelela ya nna mo pepeneneng. Jaanong, selo se sengwe gape se e leng gore se se tona se se diragalang mo mokgatlheng mono, Premier ya Northwest Kgosi kgolo mo file lekwalo la gore a tlhome kgosi masego mo setilong mme ga a dire yalo o tshwere lekwalo eno fela go ka lona botho ga re itse gore bothata ke jaanong ke sona sengwe se se dirang gore go se ka ga itsege gore nnete e tlhokane nnete e ntse e le teng e be e nniwa ka marago puso e ya anc e le yone e tlhotlheletsang gore batho ba se kgatlha ba seke ba kgone go ikitse bagwetsho a re lweng le puso ya le anc ena gore le mo nakong e tlang re se ka ra ba voutela ka gore ga gona sepe se ba re thusang ka sone go na le gore ba re lwele ba re thuba ba re kgaoganya re le bakgatlha yaanong re tshwanetse re elo ka gore magosi a bolao maloba ka labotlhano solima paile o ne a bua wa sacp gore bagaetso ke tlhoba boroko magosi a bolawa mme magosi a bolaelwa di tsa one jaanong le rona re tshwanetse re elwe re emeng re bagaetso tlete re eme kgosi ya rona mopele re kgona gore bontshe gore re a e rata re e batla gore e nne mo setilong e kgone gore thusa gore mantswe a rona a utlwane ka gore ga a le kgakala le rona ga go na ko re olelang teng mme ga a le gaufi le rona sengwe le sengwe se tlo kgona go nna mo lesedi magosana otlhe ba ga etsho tshwaraganang le rramaname magosana le bontsheng bogatlhamela masisi ga ba lona gore ga la bewa foo gore le kgabise le beetso foo gore le kgone go sireletsa morafe wa lona gore o seka wa nyelela a re lweng ba ga etsho re bontsheng Gore re ya kwa pele ga re ye kwa morago, ke felela ka go rialo.
Eh, ba ka tla ba etso ke a le dumedisa le nna Steven Spowane mo Sanpandeng ka tlase go tlaya Rakgosana Tatemanane.

a re tshwarane rataneng re le ka tlase kgosana ya rona ntate manamelo a beileng ke kgosi ramono mo bokgosane setilong a re mo tlhompheng bakgatla ke tla ka lefoko laka mabapi le tshotlego ya rona morafe wa bakgatlha ba ga fela bana ba rona ba sotlega bana ba rona ba sotlega mo lefatsheng la bakgatlha mo go leng dimmaele tsa bona ka go tlhoka tiro ga ba bereke mme fela re ne le bogosi ba rona o komulwe bo o senang sepe le bana ba rona le yona puso ya rona e e senang sepe le bana ba rona e e lebeletseng fela ka ditlhopha bana ba rona ba sotlega e di-two village ya metse yotlhe a re kopaneng le rona re lweleng di-right tsa bakgatlha tsa bo rona a re lweng fela bašwa jaaka bana ba gauteng ka june 16 ba lwela dirite tsa bona puso ya rona ya re kgathalele ebile yana sepelo e re gopola fela ka ditlhopha dimaene di teng mo rona go bereka batswa kwa bana ba rona ba sotlhe yang ke re ba kgatlha ba re tloeleng go lwa ba re tshwaraganeng bana ba rona e tle ba kry-e bokamoso ke a leboa
kgatlha ke a lo lumeditse ke nna ba re ke tisane ano ga ke na gope ka gore ke bokoba itseng fela ya lo bakgatlha gore ke na le lona